Shebo! ah, tana laha ni ta ku byela ku ku famba yini eh mi hlamuserini ku lane leyi a nge le ku fambeni hi yoho mi n'wi sapota yi ta n'wi veka khombyeni um hi mi byerini ku lane leyi n'wehe a tsutsumaka hi yoho buti wa n'wehe yi ta n'wi vavisa yi ta n'wi vavisa yi ta n'wi veka khombyeni number one

it needs someone loyi a nga private ku rhana club kumbe ku fambisa club endzeni ka doroba ra joni it's very very risky it needs someone who's private loyi a nga tumbela number one a tivutsi reason ya ku yena why va front year a 17 voho vini va tavern kumbe vini va club a va lava ku ta voniwa va lava ku ta tiviwa what is the reason behind that if you get that right you will understand how you will understand ku ri um owning or running a tarven andze ka doroba ra johannesburg swi dangerous ku fika kwini number two loko i ri famous kumbe i ri i lava fame i nga kandziyi vanhu va ku tala milenge i nga ri rich i nga ri protected you will die the reason vanhu va ku tala lava va nga va nga very rich kumbe va nga famous va va ti isolate va tshama ka ti-estate va lava protection because va swi tiva ku va na ti-enemy ta ku tala number four don't do wrong, don't do wrong and right at the same time more special loko ri la ka this industry i nge endli right eh na wrong at the same time wehe i ri i le ku i le ku promote ka music wa xigaza kumbe hi le ku promote-eni ka ti-artist ta magaza u va vitetela recently so u vitana va Jojo Maluleke i vitana va mani mani mani mani you are bringing them there but when you go live ka ti-live video ta wena you mock them u va vula vusiwana u va vula ku twa ndlala he kwe ni teke mali ni n'wi nyika ni ku pfu famba jana vana. you do not respect your business xa ku sungula xexo wa vona leyi ku byelaka yona a wu nga yi voni ende la a wu ri kule na yona vanhu va professional they don't even disclose ku ri he mchimbani ni n'wi nyike 3000 a nga si tshama yi endla he ni n'wi nyike 5000 a nga si tshama yi endla you mock them and u downgrade hi standard xa vona hina sweswi ha swi tiva ku loko hi la ta rhamba muthimbani loko a hi charger 50000 ta n'wi byela ku pitseka wena you deserve 3000 because i khandziye i ya pitori u yela 6000 you understand so alayini naye u ya liya wena gagaxi a wu lava ku dlaya hi nchumu a wu lava ku dlaya hi vapfana lava ho hi ku hlamusela loko va vula ve tivi class ya laveka le yi humaka kona a wu zangi i swi entertainer i vurini khanyi phela a ku v class vini va yoho ve le ku yi laveni n'we mo tsutsumatsutsuma na yoho mi karhi mi ala ala na yoho v class yaleyo understand

A wu size i resolve ti enemy leti i nga ti creator by dating that wife of yours or marrying that wife wa ni twisisa and wena you are too public ma n'wi vona se a tsutsumela ka bungeni a fika a ku va famba ka bungeni vitlas yi huma kwini inanene yaleyo mali lava a va tekiwe kwini anything xa ku va na ti-estate xi nga ha ku fakela vutomi bya wena ekhombyeni because ka ha ri na njhekanjhekisano wa swa timali between the divorce lava va divorcaka va ri vambirhi kumbe lava nga divorce a va tsakangi lava va nga va divorce hala famba jana vana is watching wa ntisisa so u rhanga yi cheka yeleyo ni ku khomentarini la ka nsati wa wena ni ku after marriage wa n'wina one of the two a fanele a sungule ku tumbela hayi ku tumbela le cover up that's why u tshami vona nsati wa wa wa wa wa president wehe va karhi va ku ye endla briefing ye mara wehe i live na ye nsati wa wehe live i nghena live ya wehe na ya nghena live ya ye mi rivale ku ku fanele ku va na mamba ya tumbetiwa ku fanele ku va na wun'we laha a fanele a vuyisa dignity ya muti a tumbela ku nga yi wife because profession ya yehe na yo yi require ku a tumbela ma ni twisisa a va munhu wa private mara wena you drag her a va munhu wa public wa ni twisisa sweswiwani u sungula fight na vafana va le ka bungeni lava va nga khoma power loko swi ta ka xigaza ende vanhu va ma vanhu support ya wehe i ya magaza wa vo ti-allegations teto loko ku ri ku nsati wa wehe a ri loyara hi mpela mpela mpela mpela those allegations a ta va ku khuzini

nsati wa wehe a ku khuzi swa right you married wrong my guy you married a lawyer loyi a nga a kalaka a nga ri ku ndzeni ka ntirho wa yena loko ku ri ku your lawyer wife a tiva ntirho wa yena a ta va ku byerini this is a serious allegations you understand and once you say you've got money people will come for that money tindlela ta ku tala they can come for that money ku kusuwa and then i kuma se i ri na zero zero balance ka bank account because of what you are saying in public or

a hi la ta ku ya hi n'wi kombisa ku once i va ka ka xi ka ka xiyimo lexi we i nge i le ka xona xa ku va na mali i le ka danger there are villains outside ku na vanhu lava va endlaku mali hi ku suwa n'wehe va ku va na mali and legally vanhu va suwiwa i twa nga ku hina hi ngo hi mhaka a hi na mali na loko wo i ta nsuwa ni ta ku ho ya nsuwa e a ni na loko i nsuwini va ta fika va ku va lava one million va kuma ku a ni na yona but wena you say ku ri u na mali um u tala ka facebook u tandla ti-serious allegations serious allegations it will make you broke my guy we, they will drag you to court and once they drag you to court u luza ti-battle ta le court because you've tarnished their name and their brand they will sue you remember triple t it's a brand it's a company you understand if they sue you um ku va u thanishe vito ra brand ya vona swi nga endleka i luza a lot of millions loko ku ri ku indeed timiliyoni ti kona so you must be very careful the reason vanhu va va na ti-life coach va va na ti-mentor va va na everything it's because va va fike ka level ya ku va rich and loko se va va ri rich vanhu van'wanyana they need advisors people who you can sit down with

income ma ni twisisa wena ku ba pongo ka wena ka facebook social media swi ku generatela income which is not it's not wrong you understand it's fine but did, do you check now do you check gore eh do you check gore u ri yini in public

eh, mi ta tlhela mi data apologies kwalaho ka live and stuff like that provoke those ones there are underground people you should not provoke some people take social media very serious i told your wife last last time no consider that thing as a warning um ya loko ku sungula ku postiwa ti-nudes ta yena

business ya byala yi yi very complex more especially ka layeni leyi hungile ka yo ye le joveke ku na ku na vanhu va ku tala va va funyetele mabuwa hi mhaka business liya a yi lavi pongo you understand a yi lavi pongo a yi lavi rasi ku na ti-competition ta ku tala laya la pretoria laha ku na competition ta ku tala ngopfu na ti-competition ta ku tala ngopfu

let me say ku ri progress ya munhu wa ku va na pongo if you make a lot of noise they come for you even na hawks a wu yi rivele na yona they were coming still coming because of the noise